Adécias a totes! Uèi aculhissèm India Cobert que trabalhèt notadament sul clip de Cucanho dins la cançon Que son aurós. Adiu India! Adiu!
Primier, te pòdes presentar se te plai? Me soni India, ei 21 ans, ei grandit dins lo Menerbés, en Occitània, pas luènh de Narbona. Èri a la Calandreta de Biza de Menerbés, Espèra aquò que parli un pauc occitan encara. E ara fau d'estudis de dança contemporaina al Portugal. Ok, fòrça plan! En fin de causas, te pòdi demandar cossí descriuriás ton estil de dança? Mon estil de dança es una mescla dins de hip-hop, belèu, per lo rapòrt a la musicalitat, m'inspira fòrça del hip-hop e après mon estil de dança es Un fum de gruf e de quican un pauc coma d'aigua, vertadièrament coma de vag. E que te balhèt enveja de trabalhar dins lo domeni de la dança, de se coregrafar? De segur perque m'agrada fòrça fòrça bolegar e m'agrada fòrça tanben de veire de personas dançar e es vertadièrament una libertat per ieu. E bon, soi pas coregraf o coregrafa encara, soi totjorn a l'escòla, a trabalhar, tot aquò. Pensi qu'ai enveja de contar d'istòrias amb lo còs. Puèi, qué t'agrada lo mai dins lo ròtle de coregraf en comparason amb aquel de dançaire? M'agrada fòrça d'aver un uèlh un pauc en defòra, de poder veire las relacions que se pòdon construire, construsir entre las personas, cossí faire per crear de ligasons e tanben de poder veire un pauc mai l'espaci, lo temps e òc prepausar una istòria, una construccion de quicòm. E cossí as encontrat lo Cita? Cossí n'es arribado a trabalhar amb lo Grup Cucanho? Ei encontrat lo Cita a la Carendreta e tanben perque ma maire canta dins la Malcufada, doncas ei totjorn un pauc un pè dins la cultura occitana e Cantèri a Toulouse per far ma primièra escòla de dança. Ai encontrat las filhas de Cucanha que me coneissián perque aviá dançat dins lo clip de la Malcufada, pensi, quicòm atal, e que coneissió amic que trabalhó amb eros tabé e donc m'an demandat de trabalhar amb eros, çò qu'ai acceptat e ara fòrça plan.
Ok. E cossí se passèt del còp aquesta collaboracion? Que te marquèt o t'inspirèt dins lor univèrs musical? Bèh, m'agradat fòrça de trabalhar amb lo ritme de la burèia, qu'èra una primièra per ieu. Tanben, amb Caro e Lila aviam ja un fum d'idèias, un fum d'imatges dins lo cap e tot aquò, donc èra vertadièrament Bah, une collaboracion 50-50, podem dire, e bah ouais, èra incredible de descobrir la Burèia que coneissia pas e d'aver una contradiccion de ritme, mas de ne'n faire quicòm mai que la dança tradicionala. Ok, del còp cossí as fach? Èretz en collaboracion ambe doas autras personas e avètz fargat la dança ensemble o? Oh, ben, nos èm vist quauques còps dins l'estiu, dins un studio. Las filhas m'an mostrat çò que ja avián dins lo cap e tot aquò, e ai prepausat d'autres causas e amassa avèm totac construsit pè per pè per la coregrafia. E del còp, tu n'en vèj esdevenir coregrafo coma mestièr primièr? Sabi pas encara. De segur que m'agrada fòrça de crear de pèças, d'espectacles de dança. Aquera annada me centraliza un pauc sus lo espectacle per los enfants, mai es vertadièrament aquò qu'ai enveja de far, de contar d'istòrias per los nenons e tanben d'aver de talhèrs dins d'escòlas e tot aquò. Mas tanben m'agrada fòrça la performança Qu'es un pauc diferent de la coregrafia e qu'es mai espontanè. E dins lo clip de Que son d'airós, la dança ten un ròtle fòrt important e perqué a de causir la dança contemporanèu per acompanhar aqueste cant qu'es pus lèu tradicional? Pensi qu'aquò lo cadriom mai demandar a las filhas de Cucanha, mai de mon punt de vue, Es per que Cucanho an vertadièrament la fòrça de portar la tradicion occitana uèi, de la portar a la modernitat de nos jours e de ne'n faire de tèxtes feministas, politics e engatjats e vertadièrament que nos parlan a loro de uèi.
E per acabar, as de projèctes futurs que nos voldriás partejar?
Bah, cada annada soi a faire dos projèctes dins mon escòla. Un, un duo amb una amiga que se sona Violette. Volèm faire una, una pèça pas per los enfants, mai benlèu los adolescents e adultes e tot lo monde. Una pèça sur la, la conneccion entre dos fènos, sur la sororitat. E volèm contar una, coma una, una istòria fantastica, amb vertadièrament de dança, un pauc coma una valsa, una dança vertadièrament de dutz e tanben de teatralitat e de cant, coma aquò construire un monde que nos mena, sabi pas encara ont, mas quelque part. E va, benlèu qu'aquel estiu vau faire una pèça amb dutz amics e que serà vertadièrament per los pichou pichou e que nos agradarió de menar d'en pertot e tanben dins d'escòlas belèu de calandretas o tot aquò que seriá una pèça de un espectacle de dança de circ e de clown mèg per çò plan perfièit merci per aver escotat aquel podcast e aplalèu dins lo diari adiu! Adiu!